January ni kul le ni kuanak nifatin Baibal relnak cacang hna cu Job dal sawmthum le dal nga cang khat in dal sawmthum le dal sarih cang kul le cang li tiang. Cun Elihu nih a bia cu a peh ṭhan i, Naa thawh i zei ṭhathnemnak dah ka hmuh? Rak sual hmanh ning law atu ah hin tah cu nakcun ṭhahnemnak zei ka hmu hlei kun maw, na ti tikah hin mah hihi a ṭhami bia a si tiah ruat in Pathian hmaiah ka ding ko tiah na ti maw? Cucaah nangmah le na sin i a ummi na hawile hna cu keimah nih kan leh tuah hna lai. Van khi hei zoh law ruat tuah. Nangmah cungpi a ummi khuadawm khi zoh tuah hna. Na sual a si ah zeidah amah ralchanh in na tuah khawh? Cun na phungbuarnak cu a tam chin zongah amah cu zeitindah na ti khawh hlei? Na din a si ah amah cu zei ṭhatnak dah na pek? Asiloah na kut in amah nih a hmuhmi zeidah a um? Na ṭhatlonak nih cun nangmah bantuk mi lawng hi pei a tongh khawh ko hna cu. Na dinnak zong nih mi fapa hna lawng hi pei a ṭhahnem khawh ko hna cu. Rialnak a tam tuk caah mi cu an au; a ṭhawngmi hna ban ruangah bawmhnak hal in an au; sihmanhsehlaw ahohmanh nih, a ka sertu Pathian, zan ah him tein a ka zohkhenh i vawlei cung saramnak in fimnak tam deuh a ka pe i van i a zuangmi vanak in fim deuh in a ka sertu kha khuazei ah dah a um an ti lo. Annih cu anmah nawl lawng kha a duh i aa porhlawmi an si caah an au tikah a let hna lo. Pathian nih au sawsawhnak cu a thei lo i Lianngan Bik nih mah cucu zeihmanh ah a rel lo. A ka hmu lo tiah na ti tikah hin na caah a ṭha lo chinchinmi a si. Sihmanhsehlaw atu cu Pathian cu a thin a hung lo i ni kha dan a tat hna lo i hruhnak cu zeirel loin a lanhter ko caah Job nih Bialolak chim in a ka a aan i hngalset ṭung loin bia kha a karhter luimai ko hna, a ti. Cun Elihu nih khan a peh i, Tlawmte in ka ing rih law kan hmuhsak lai. Pathian leikap in tlawmte chim awk ka ngei rih. a kha sertu a ding tinak kha ka chim tikah hin ka bia bawmtu hi lam hlatpi in ka va khawmh hna lai ka chimmi ah hin li a um lo na hmai i a dirmi hi hngalhnak a ngeimi ka si pathian nih a sangmi le a ṭhawngmi cu a hrawh hna i miṭhalo cu thluachuah a pe hna lo Sihmanhsehlaw sifak ni le retheimi cu an hmuh awk hnga a simi kha a pek hna i harnak a ingmi hna cu an hmuh awk hnga kha a pek hna, ka ti. An bawiṭhutdan cung i a ṭhumi siangpahrang hna khi zoh hna hmanh. Pathian nih lianhngannak ṭhawnnak a pek hna tikah an lung a puam. Cun na hmuhnawlh hna tikah cun fengkhenh an si i sal cikcin in khi an si. An ziaza a ṭhalomi kha a mawhchiat hna i an sualnak cu ruam kainak le mi tei duhnak an si kha a hmuhsak hna. An hna chungah ralrinnak bia kha a pek hna i an ṭhatlonak lam khan kir ṭhan awkah a kawh hna. A bia an ngaih i a rian an ṭuan ahcun an ni hna cu thluachuah in an hman i an kum hna cu nuamhnak in an hman. Sihmanhsehlaw an ngeih lo ahcun vainam in an pam i thihnak tiva kha an tan. Milungpuam nih cun an thinhun kha an chuahhnawh i Annih kha a ṭem hna tikah bawmhnak hal an duh lo. Ṭanva lioah an thi i an nunnak cu ningzahnak in a dong. Hremnak a ingmi hna cu hremnak an inmi kha hmangin a chuah hna i vanchiatnak kha hmangin an hna a awnter hna. Hngalnak kha nuamhnak in thlen awk na hmuh tikah i ralring tuah. Zeicahtiah na hmaiah thil tampi hunh na si i cabuai cung i hunmi rawl cu thau in a khatmi a si. Biaceihnak rian na ṭuan lioah mirumpa rawl kha khim tein na ei ahcun zu thawthaw kha a ping ah i hruaiter hna hlah law ziknawh khan na biakhiahnak kawiter hlah. Na rumnak cu zeitluk hmanh in a ngan ah cu nih cun zeidah an ṭhahnem lai? Na dirhmun a sangmi zong nih zeidah an ṭhahnem lai? Ṭih a nungmi zan ah miphun hna cu an umnak hmun in an loh tikah na thinphang hlah. Ṭhatlonak tuah awkah naa mer nakhnga lo i ralring tuah. Zeicahtiah cu ruangah cun pei harnak in hneksak na si cu. Pathian cu kan cungah lianhnak in a um ko. Amah bantukin ahodah a nganmi ṭhawnnak a ngei? Aho nih dah a lam cu an ruah chung piak i aho nih dah na palh tiah an ti khawh. Mi nih hla in an thangṭhat zungzal mi a rian cu thangṭhat awkah va phil hlah. Mi vialte nih amah cu an zoh cio. Mi nih lam hlapi in an cuan. Zohhmanh, Pathian cu a ngan tuk i kan hngal kho lo. A kum zeizat a si kha kan rel khawh leng a si. Tidor tete cu rili in cunglei ah a hnuh hna i nianmei cu rua ah a canter. Mah cucu van khin rua in a rung sur i minung cungah tampi in an tla. Aho tal nih khuadawm an zam ning khi an hngal kho maw? A khuadawm chung i khuari hna khi a hngal khotu an um maw? Mianmei cu ti cungah a zamter hna i rili hram hna cu a khuh hna. Cuticun miphun cu a cawm hna i rawl tampi a pek hna. Ṭek chungah cun mei a khum i aa tinhmi kha ṭhen awkah nawl a pek. A thinhun in thlichia kha a thawhter i thlichia a ra lio ti hngalhtertu lamkaltu cu khuari a si. Hi zong nih hin ka lung kha a therter i a suk in aa su. Pathian aw khuari thawng le a kaa chungin a chuakmi aw thawng cu ngai tuah. Van pumpi toi ah a kalter i a nimtlau cu vawlei kilkip a phan. Lianngannak aw in khorit in a rit caah a awn hluahmah mi aw nih a hun zulh. Pathian aw cu a rianṭuannak ah khuaruahhar a si. Kan hngalhnak nih a phak lomi thil lianngan kha a tuah hna. Hawhra cu a thawh i vawlei ah tla a ti. Cun ruahpi kha fakpi in sur a ti. A aw kha an theih tikah ruahpi cu tampi in a sur thluahmah. Mikip kha inn chungah a hrenhkhumh hna i a sermi vialte kha zeihmanh tuah loin an dir sawhsawh ko. Saram cu an bu chungah an lut i an kua chungah him tein an bawk. Thlanglei inndal chungin thlichia cu a ra i chaklei thli nih kihnak kha a ratpi. Pathian thaw nih tikhal a umter i ti kaupi cu thir bangin an khal. Khuadawm chahpipi cu an chungah ti a rawn hna. Khuadawm nih a min mei cu khuazakip ah a ṭhek hna. Amah nih nawl a pekmi hna kha tuah awkah hi vawlei cungah hin amah hruainak thawngin an i hel lengmang. Chimhhrinnak caah maw, a ram ṭhatnak ding caah maw, dawtnak caah dik, amah nih mah cucu a umter ko. Maw Job, Mah hi bia hi thei tuah. Dir ta rih law Pathian nih khuaruahhar thil a tuahmi cu ruat tuah hna. Zeitindah anih cu Pathian nih an rian kha a ṭuanter hna i zeitindah a khuadawm chung in nimtlau kha a lekter ti cu na hngal maw? Zeicahdah khuadawm cu cunglei ah a nge tein a zaam ti kha na hngal maw? Thiamnak a tlingmi a rianṭuan khuaruahhar a si cu na hngal maw? Cun thlanglei thli a hung hran tikah vawlei cu a lin a sa i na thlan hripi he naa ciah kha zeitindah a si tiah na hngal maw? Amah bantukin van khi na samh kho maw? Thalang a timi thletmi bantukin a hakmi khi zeitindah a si na hngal kho maw? Amah sin chim ding bia cu kan cawnpiak tuah ngat. Kannih cu zeizong vialte kha a muih dik caah kan ruahnak kan pum khawl kho lo hi ta. Pathian cu cu tik kha tikah bia na chim awk a si. tiah minung aho tal nih an ti kho maw? Thawng na thanh awk a si tiah tah nawl an pe kho maw? Voikhat cu ceunak cu hmuh khawh loin a um. Min mei le ruah nih khan an phen. Cun thli a hung hrang i a chem hna i chaklei in sui bantuk ceunak a hung chuak. Pathian cu ṭihnung lianngannak in aa thuam. Lianngan bik cu kannih nih kan hmu kho lo. Amah a ṭhawnnak cu kannih nih kan hngalh khawh leng a si. A dinnak cu biading tuah awkah khan a khul a nuar lo. Cucaah mi nih amah cu an ṭih. Amah le amah ka fim tiah aa timi cu zei ah a rel hna lo tiah a ti. Pathian nih a bia thluachuah pe ko seh.